Nan dam ṭha cio hna maw? Nan dam ṭha cio hna lai tiah ruahchan ah nganpi kan ngei. Kan YouTube channel in lunglawm te kan kan don ṭhan hna. Tutan thawng kan chim dingmi cu Malaysia ah Chinpa a nunnak a liam. Hakha CDF Sporting Group USA ummi nih Chinmi u le nau karah thisen chuah le kahdohnak tuah kan duh lo tiah an thanhnak. Kamplet um CC chungtel le CNA pawl cu CB nih AA i sawm in an dawi cuahmahnak hna kong. Malaysia Chin United Pentecostal Church Maluri ah member a simi tlangval Vandawt Hmung, Pa Hmung nih nikua thlakhat thonghnih kum kul kum nga ah hi vawlei nunnak in a kan liamtak. Tlangval Vandawt Hmung hi Halkha peng Tiphul khuami a si i thonghnih le hleihnih ah Malaysia ram a rak phan. tiah an langhter. A thihnak a ruang le a zawtnak ti pawl a dangdang an langhter chap lo. A ruak vuinak kongkau cu a hnu ah kan rak update ṭhan te lai tiah an thanh. Hakha Sport

Sidep Hakha Sporting of North America nih an rak thanh. Mah an thanhmi kha mipi an lung ah a um ngai. A ruang cu tidim sisin a kah lai tiah online a viralnak kha mikip nih theihmi Chinmi dihlak theihmi si. A bikin CB pawl nih biatak tein mah kongkau kha an vahpi. CC nih Tidim ka kah lai timi cathanh a chuah rih lo. Zeihmanh chimrelnak a ngei lo. Mah kong he pehtlai in mah sibi pawl nih sisi nih tidim ka a timh timi thawngpang a von chuah khan mah CDPHAKA Supporting of North America Facebook tlai pawl nih hin mah hi an hun aupi tiah a zummi an tampi. Asiloah CDF Hakha Kawrawng a ummi hna nih maw rak thanh u tiah an hun fial hna hnga timi kha ruah a um. Asinain CDF Hakha Kawrawng nih rak thanh u tiah fialmi cu si loin anmah thilti khawhnak power langhter duh in mah hi Hakha City va zeitluk in kan biapi zeitluk in thawng kan thanh khawh ve timi kha langhter an duhnak si lai ti kha tampi zong nih an ruah cio. Mah kong ah theihfian kan duh caah keimah pumpak thawng chimtu zong nih comment ka rak pek. I comment rip le in ka tuahmi ahcun Mah thawngpang hi Sidep Hakha Kawrawng cathanh Hakha Sidep Kawrawng thanhmi kan follow mi a si ti an ti. Cucaah Hakha Sidep Kawrawng ummi pawl nih mah hi an ceihchahmi siin Sidep Hakha Supporting pawl nih hin mah cu rak thei in mah hi thanh dawh a lo. Mah hi an thanh taktakmi a si maw? Hakha State nih biachah taktakmi a si maw timi kha Halkha le Halkha peng, Halkha mipi pawl, Halkha peng khua pawl upa zeimawzat hna nih mah hi an lungah von um ngai. A taktak a si le si lo zong kha theih an van duh ngai. Zeiruang a theih an duh ti tu cu a ruang kan thei ve lo. Mah hi Zeilo ah sihni pawl zong nih an van lawmh ngai hna. Sihni, sihni a dirhtu kan ti lai cu ti sihni founder a simi CNO i NDS Defence Secretary an timi zong nih Respect tiah a hoih mah ca hi a hun ser. Aa lawmh tuknak kha a hun langhter. Mah pinah matupa CB chungtel pa nih aa lawmhnak a hun langhter. Kawl ca na ṭial caah Kawl ca in kan vun rel lai.

CNFCC vialte hi hohmanh nih duh ding a si lo. Mah chungin chuah ding chanthar mino hna kalpi mi tu hlai i a rak i fonh ve u ti kha a chim duhmi si. A chim duhmi cu CB a rak lut ve u ti kha a sawm duhmi hna a si. Cucaah mah kong he pehtlai in Hakha, Hakha peng mipi le khua zeimaw pawl nih mah ca an hmuh khan keimah pumpak zong cakuat in a ka halmi an um. Mah tete hi an lungre, an lung ah a van lut ngai cio. Mah hi Sideep Hakha nih cathanh biachahnak a tuah taktakmi official in cathanh a si ko maw tiah an ka hal i mah tu cu ka theih lo caah ka thei lo tiah keimah pumpak zong nih ka lehmi hna an um. Mah thil he pehtlai in zeidah a cang kho ti ahcun Hakha CDF nih hin biachahnak a chaw in rak tuah hna sehlaw cucu An sporting group pawl nih thei in mah hi hon ṭial hna sehlaw a lo. Ziate cun comment ka pek i rip len ka tuahmi ah CDF Hakha thanhmi kan follow-mi a si tiah an ṭial ngam. An ṭial ngam ko caah mah hi Hakha Krawng i a ummi Hakha CDF nih biachahnak an tuah le tuah lo cu Hakha mipi theih ah fianternak an hun tuahter lai zong kha ruahchannak a um. A zumh zong kan zumh, a tuah zong an tuah lai kan zumh. A ruang cu mah Jesuh hi atu Hakha peng khua tampi le ramleng ummi mipi tampi nih mah hi an thinlung ah a van cawlcangh cio lio a si. Mah hi an tuah taktak maw tuah taktak lo timi ka theih an van duh ngai caah mah te kha biatak tein an thinlung a van lut cio. Cucaah cun Sideep Hakha, Kawrawng ummi zong nih Mahte fianternak an hun tuah te hi kan i ruahchan cio. Kamplet um CNA CC chungtel CDF pawl cu CB nih AA i sawm in an dum dawi cuahmah hna tiah kan theih. Kamplet i ummi CNA, CC chungtel CDF pawl cu CB pawl le AA pawl nih an dumdawi hna. A cheu CNA, CDF pawl cu Saw ram tiangin a va zaammi an um tiah kan theih. A cheu CDF, CC chungtel CDF CC member pawl a simi hna cu AA le CB nih an kulh hna i nan hriamnam nan chia le maw chia lo an ti hna i a lin winter dingin an tuah cuahmah lio hna si tiah kan theih. Mah kongah CCCNM nih official in cathanh a tuah rih lo. CB nih AA sawm in mah thil a tuahmi hi sit a cengia ral thawh kha ral i tuk dingin CC kha a sing khaw kan ti lai chanthar holh cun. CB nih a sing khaw. Sit a cengia kaumi kha zoh sawsawh a ṭha lai maw ṭha lo ti cu kan pu kan pa le pawl nih an ruah te ko lai. Mah he pehtlai in Sisi nih hin zeitik hmanh ah mah Chinmi le Chinmi i kah doh i thah nawn hi a duh bal lo, a tuah hmasa bal fawn lo. Nain, a loh theih lo thil a chuah caah Matupi ah Sibi le AA nih sisi an rak khah hna i kan bumhmuci Lal Bik tiang zong an rak thah. A dangdang zong an rak tlaih nak thahmi hna kha a um. Sisi nih hin mah hi a thawk le a duhmi a si lo. amah pumvennak ah mah hi a tuahmi a si. ACB kongah biatak kan vun lut lai. CB timi cu kan chim lengmang khan an theih ko. Sii mahamai kan si an ti i ti khan pengtlang a cheu cheu tete hriamtlai khan a fun tomi AA kha An va ruaih. Ee kha an va ruaih tikah ee nih a dirpi hna. Ee nih cun sisi le CNF ṭhawn ding cu a duh lo. Hmailei pele uah kho ah hnahnawhnak an pe tu, a kan pe kho dingmi phu an si ti kha an hngalh ziar. Cucaah sisi CNF hi tho kho loin tlu lakin Amah min AA min hrimhrim i tukdoh si loin CB hmangin tukdoh kha a duhmi a si duhthah a si. Mah ve bantukin CB pawl nih CNF teinak ding Kawlram ah EAO hriamtlai i luh khawh ve nak ding lam um hnga maw tiin Caanṭha lak in AA kha an hman vemi hna a si. AA le CB hi an i hmang tonh veve kan ti lai cu. Cucaah CB nih AA i bochan in biatak tein ṭawngpai ni a ummi CC, CC chungtel paohpaoh an hriamnam an chiah dih i an sinah a lin a nu in lo ahcun a herh le thah ding an tlaih i hren dih hna ding timi kha timhtuahnak an ngeih cuahmahmi a si. Asinain mah kongah fak piin lungre theih ding si lo. A sisi a kan hruaitu kan pa le kan pu le pawl hi mifim mifit an si ko. A ṭha bik in khua a khan lai i Bawipa zong nih hmailei vinteinak a kan pek lai. Voikhat facang zi capawl a kaangmi bantukin Thawngpang neih a herh lo. Nem te le dai tein um i a chung riantuan kha a biapi deuh. Kan i lawm tuk.